אקעי סאו היינט גייט מען אריין גיין דא צו א יונגערמאן וואס הייסט יצחק גראסמאן זיין בעק יארד און זייער אינטערעסטינג לאמיר מיטהאלטן וואס ער האט דא אלץ לאמיך אנהייבן מיט זיין וויו ווייל ווען איך בין דא אריין געקומען די ערשטע מאל האב איך געמיינט ווי איך בין אין עפעס אזא גן עדן יצחק וואס מיט אונז? יצחק יצחק יצחק העלא וואס טוט זיך? אקעי סאו דאס איז אין שארט די בעק יארד וואס יצחק האט, און דא כאפט מיך די גאנצע זאך דא די קליינע איך ווייס נישט וואס דאס איז א באהאלטענע שוויץ וואס גייט דאס זיין וויאזוי הייסט עס? דאס הייסט א ארטשערד אזוי ווי א שיינע פלאץ מיט קען זיצן דא זייער רואיג מיט פארשידענע ביימער אינטערעסאנטע ביימער וואס איז דא מען האט געלייגט א.

האסט געגעבן נאך א בייס אדער דאס דארף נאך וואקסן אביסל? יא. סאו דו האסט אין דיין בעק יארד א אראנדזש בוים וואס נו? עפריקאט. נאו וועי! כ'האב דאס נישט געוואוסט. דא גייט וואקסן עפריקאט, ס'האט פאנגט אן צו ווערן אראנדזש. שיעט!

ס'איז געווען אסאך שיינע ווערטער וואס איך האב געליינט. Wow! לאמיר גיין צו דריי קוועסטשענס און נאכדעם וויל איך צוריק ארויסגיין, איך זעה דו האסט אינטערעסאנטע פיטשערס, פולס אין דיין בעק יארד און מען האט ווייזן פאר די עולם וואס דו האסט, דו האסט אויך געהאט א בענעפיט פון וואטשן וויאזוי דו געסט אריין א אופער פארן קויפן די הויז אפילו עס ציעט און מען וויל שוין קויפן די הויז, וואס איז געווען דיין סטארי? סאו איך האב מיך מקשר געווען דעמאלטס מיט שי ראובן און ער איז א עקספערט אין ריעל עסטעיט און יעדע הויז וואס איך האב געקוקט האב איך ערשט. איי רען איט טרו הים, און ער איז געווען דער וואס האט מיר געזאגט אויף די הויז עקשעלי אז ס'איז א גוטע פרייז און גאו פאר די ליסטינג פרייז, און איי עקשעלי און איך אליינס איי געיוו לייק א בילאו די ליסטינג פרייז וויטש וואס אנקאמאן ווען דעמאלטס איז יא געווען איט וואס סעלינג דעם מאר דען ליסטינג פרייז און ברוך השם איי גאט איט פאר דעט איי גאט איט פאר לעס דען די ליסטינג פרייז באט איט וואס אנלי ביקאוז ער האט מיך געזאגט דעט דיס האוז וואס עקשעלי ווארט די מאני דעט דעי ווער עסקינג. ס'איז געווען אפאר אנדערע דעט הי טאלד מי איך זאל נישט גיין און אטאקע איט וואס אווער פרייסט. Wow wow ממש א געוואלדיגע זאך. לאמיר געבן אזא קליינע זיך א דריי ארום אין דיין קיטשען דא. זיי אביסל אזא דאס און דאס איז וואס דו האסט. דו האסט אריינגעלייגט עפעס אדער דו האסט עס באקומען אזוי ווי דו האסט עס געקויפט? איך האב עס באקומען אזוי.

וואס זענען ריעלי עמעיזינג. Wow. סאו יצחק אונז גיימיר מאכן א פארט טו וועגן וואס דו טוסט פאר פרנסה, וויאזוי געסטו זיך א עצה דא מיט די קינדער און די טשעלענדזשעס פארשטייט זיך, אבער ס'דא איין שאלה וואס דו זאגסט מיר איך זעה אסאך מענטשן פרעגן דיך, וואס איז געווען וואס וואס האט דיך געגעבן די קארידזש צו מאכן אזא מאוו? יא, סאו איטס איטס א ווערי גוד קוועשאן, איי געט איט א לאט, ענד מ'זאל נישט מיינען פאר א סעקאנד דעט איט דידנט טעיק גאטס, איט טאק א לאט אוו גאטס, ענד איט קאנטיניוסלי טעיקס גאטס ביי די וועי. ס'דא אסאך צו רעדן וועגן דעם באט אייל דזשאסט טאטש אן אפאר נקודות ענד מעיבי וויל האוו טו מעיק פארט טו. איינע פון די זאכן דעט קאלמד מי דאון א ליטל ביט, נאט שודנט בי סאו סקערי, וואס דער דינער איינער וואס איך האב מיך דורך גערעדט האט זייער שטארק ארויס געברענגט די נקודה דעט יו נאט סיינינג קאנטרעקט דעט יו קען נעווער גאו בעק איף איט דאזענט ווארק אוט. לייק רייט אוועי ווי טאוט לייק איטס אידער לייק א לייף דיסיזשען וויט אוט ריטורן. ס'נישט אזוי. סאו דאס האט געמאכט אביסל מער רואיגער, ווי אלסא טרייעד איט פירסט וויטש וואס א גוד וויטש וואס א גוד איידיע ענד יו נאו א לאט אוו חכמה ווענט אינטו וויאזוי אונז האבן עס געטון דעט ווי שוד געט א גוד פילינג, א ביג חלק איז כ'האב מיך דורך גערעדט מיט מיין דעת תורה סאו ער האט מיך געזאגט יו נאו וויבאלד ס'איז געווען מיט זיין הסכמה איי פעלט גוד. וואו איך האב זייער ליב די פאוערפול וועג וואס דו האסט געזאגט אז ס'איז נישט אז איך האב דא א קאמיטמענט, איך האב געזאגט די זעלבע זאך פאר מיין ווייב אז ס'קען זיין מארגן פארן און צוריק צו ניו יארק, קודם לאמיר עס אויסטרייען און פארן ווייל מ'מיינט אסאך מאל ווי איך מוז זיך יעצט קאמיטן צו א זאך, מ'טוט אלע די השתדלות נארמאל און מען ווייסט אויך אקערנט אז עס וועט זיך נישט אויסארבעטן און גארנישט וועט נישט געשען און ברוך השם איז עמער דא און אלעס איז אקעי, סאו איך האב הנאה פון דעם וואס דו זאגסט. סאו לאמיר יעצט געבן א גיי ארויס אינדרויסן זען די פאר פיטשערס וואס דו האסט און נאכדעם וועמען אונז מאכן א פארט טו פאר די קומענדיגע געלעגנהייט. סאו איך זעה דו האסט דא זייער א אינטשערסטינג פאול, דאס איז א פאול, ווי טיף איז דאס, וואס איז דאס געמאכט פאר, זייער זייער אינטשערסטינג. סאו דאס איז א ווערי אינטשערסטינג פאול וואס זאגט פאר אסאך מענטשען, אויב איך וואלט עס געדארפט אריינלייגען איי פראבעלי וואלדנט האב, באט נאך א מזל אז ס'איז געקומען ווייל כ'האב איינגעזעהן די בענעפיטס פון זאגן אזא פאל ענד איים העפי דעט ווי העוו איט. סאו ערשטע זאך איז עס עס קומט אביסל ארויף וויטש איז לייק אביסל א געיט וואס מאכט אז מ'זאל נישט קענען ביי מיסטעיק אריינפאלן. עס איז אביסל א קלענערע טייפ אוו פול, ס'הייסט א עקסערסייז פול און די וועי איט ווארקס איז אז ווען אן עדאלט וויל גיין שווימען דא און די קענסט קומען דא זעהסטו דארט איז דא דזשעטס סאו בעיסיקלי מ'צינדט אן די דזשעטס און ס'שיסט וואסער.

געב א צינדונג. און ס'שפריצט אזעלכע רויעך ווייסע ווייסט נישט וואס. שכוח שכוח יצחק פאר די פאר די הערליכע טור, און נאכדעם ווען מ'צ מאכן א פארט טו אביסל מער טיפער וואס די טוסט פאר פרנסה וויאזוי די געסט זיך א עצה, דעטס קאלד א טשעלענדזש ווייל יעדער איינער האט ליב צו הערן דאס.